Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэрбит! Эһиги Бөтүҥнээҕи Степан Левин аатынан норуот айымньытын киинин иһинэн тэриллибит «Эйгэ биэриини көрө олороҕут» студияҕа ыытааччы Марианна Кырбасова. Биһигини кытары өрүү бииргэ буолуоххут диэн эрэнэн туран, бүгүҥҥү биэрэбитин саҕалыыбыт.
Бүгүн бэс ыйын сэттэ күнэ икки тыһыынча сүрбөөс сыл. Бу күн аҕыһын бэс сыл анараа өттүгэр Амма улууһун Алтан нэһилиэгэр улахан үрэхтэн сиргэ холкуостаах дьиэ кэргэҥҥэ иккис оҕонон кырачаан кыыс Аграфена күн сирин көрбүтэ. Оҕо саас Сүүрэн көтөн көөчүктөнөр оҕо саас. Хомойуох иһин Арапыайга олоҕун бу кэрчигэр күн чаҕылхайдык тыкпатаҕа. дьылҕата, кыһалҕата суох оҕо сааһы тохсуйбатоҕо. Ийэтэ Назарова Мария Семеновна кинини оҕолоноргор хаана баран суорума суулламмыта. Убайа олох кыратыгар муҥурдааҕа хайдан күн сириттэн туораабыта. Онон аҕатынаан сааһын тухары сылгыһытынан үлэлээбит Кильбасов Егор Спиридоновичтыын икки эйэҕин олорбуттара. Аҕатыгар күүс-көмө буолаары Аграфена кыыс Уон түөрт сааһыттан үөрэх-билии диэнтэн тохтоон, үлэлээн айаҕын иитиммитинэн барбыта. Үлэһит кыыс куруутун бастыҥнар кэккэлэрэ эрэ сылдьыбыта. Ити курдук үлэ үөһүгэр сыллар ааһаллар. Аҕата өлүөн иннинэ Аграфена киниэхэ сиэн уолу көтөхтөрөн үөрдүбүтэ, онон кырдьаҕас киһи сиэн минньигэс сытын, Кильбясовтар ааттарын ааттатар киһилэнэн астынан бу дойдуттан бардаҕа. Олох барахсан кинини кытаанахтык да мускуйбут эбит. Ол эрэн этиҥнээх ардах кэнниттэн кустук көстөрүн курдук, аҕата өлбүтэ иккис сылын кэнниттэн саас дуруусканан Юрий Иванович Сутаковка кэргэн тахсан утуу-субуу оҕоломмуттара. Уон биир оҕо бары улаатан, бэйэ-бэйэлэригэр бэрт сылаастык сыһыаннаһаллара, үлэһит дьон буолуулара ийэҕэ саамай дьол буоллаҕа. Аграфена Егоровна Сутакова ыанньыксыт ыарахан, ол эрээри бочуоттаах үлэтигэр кини илиитин эрчиминэн, сүрэҕин дьүккүөрүнэн Төһөлөөх үүт үүнэн тахсан нэһилиэнньэ наадыйыытын толуйбута буолуой? Биирдэ санаан көрдөххө, сүөһү үлэтигэр киһи ылбычча тылланыа суоҕун курдук да буоллар, кини үлэттэн дьоллонуу диэн тугун дьиҥ чахчы билбит киһи буолар. Уопсай сүөһү үлэтигэр үлэлээбитэ алта уон алта сыл. Туора ферматыгар старшайдаабыта, ыччат наставнигынан күн бүгүҥҥэ диэри үлэлии сылдьар. Бу, эттэххэ дөбөҥ. Ис-иһигэр киирдэххэ, сарсыарда халлаан сырдыыта туруу, киэһэ күн киириитэ кэлии, тымныы хотон, ноһуом таһаарыыта, ыарахан көөнньөрбөлөөх биэдэрэлэрэ таһыы, киһи ааҕан сиппэт. Тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон үс тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон үс сылларга үс тыһыынчаттан тахса киилэ үүтү ыан республикаҕа кини аата киэҥник тарҕаммыта. Төрөөбүт улууһугар, Саха сиригэр эрэ буолбакка, бүттүүн Арассыыйа үрдүнэн тыа хаһаайыстыбатын эйгэтин үрдүк таһымҥа таһаарбыт, бэйэтин олоҕунан, таһаарыылаах үлэтинэн бар дьоҥҥо холобур буолар, ытыктанар, убаастанар Аграфена Егоровна Сутакова аҕыс уон биэс сыллаах олоҕун, алта уон алта сыллаах үлэтин түмүгэр Колхознай совхознай тутул актыыбынай кыттыылааҕа, Моя кыанньыксыт, Герой ийэ, Аҕа дойдуга үтүөлэрин иһин төрдүс степеннээх орден кавалера, Саха Республикатын тыатын хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, Саха Республикатын тыатын хаһаайыстыбатын государственнай бириэмэтин лауреата, дьахталлар республикатааҕы ахсын съезтэрин делегата, Саха Өрөспубликатын Амма улууһун Алтан Бөтүҥ нэһилиэктэрин бочуоттаах олохтооҕо, бүгүн биһиги студиябытыгар эйгэ биэриигэ күндү ыалдьыт буолан кэлэн олорор.
Бүгүн биһиги студиябытыгар Аграфена Егоровна бэйэтинэн ыалдьытты кэлэн олорор. Үтүө күнүнэн, Аграфена Егоровна. Эйигин аҕа уон биэс сыллаах үбүлүөйдээх күҥҥүнэн итиитик истиҥник ис сүрэхпититтэн эҕэрдэлиибит. Эн үлэни өрө туппут, үлэнэн дьолломмут, элбэх оҕолоох герой ийэ, бүтүн нэһилиэгин киэн туттуута, тарбахха баттанар ытыктанар киһитэ буолаҕын. Эн аҕыс уон биэс сыллаах олоҕун суола, сэттэ уон сыллаах таһаарылаах өлөҥ түмүгэ элбэх сайдыыны, норуокка элбэх туһаны аҕалбыта саарбаҕа суох. Бу кэмнэри ахтан-санаан, аа, ааспыты анааран көрүөххэ диэн аа, Аграфена Егоровна эн төрөөбүт аа, дьиэ кэргэниҥ, сириҥ-уотуҥ туһунан Кыра оҕо хааскыттан өйдөөн хаалбыт түгэннэргин баһаалыста биһинни кытары үллэстиэҥ буолаары. Амма районун алтан нэһилиэгэ төрөөбүтүм. Ол дьиэ кэргэммэр иккис оҕону. Миигиттэн балтарааһылааҕа уол түөрт сааһыгар оҕолонора дойдуларбыт. Иннэн мин бэйэм хоотохпун. Ийэм миигин төрүүрүгэр хайаабыт суорум уоллум дэтэ иннинэн эр киһи ииппит оҕотобун аҕам көрөн истэ кини киһи хара гыммыта иннинэн аҕабар төһө да уһуох буолтун иһин махталым улахан оннук мин уон биэс саастаахпыттан осино тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлиибин уон биэспэр уон алтыбар ньирэ көрбүтүм онтум уон эттэлээхпиттэн ити бу үлэлээн бүтүөхпэр да дайаакканан сылдьар үлэлээн кэллим. Билигин наставник быһыытынан сылдьабын.
Аграфена Егоровна эн тыһынча тоҕус сүүс биэ хоньун сылаахтан уматыбыт кыдьык хэттэ уон сыл ааста дии үлэн түмүгэ диэбит курдук. Бу Киров ол тыһынча тоҕус сүүс биэ хоньун сыллааха Киров аатынан холкуоска Ди үлэҕин саҕалыаххыттан бу күн бүгүнүгэр диэри кырдьык бүтүн тыа хаһаайыстыбата хайдарыгар кооператив кооперативка илиигин ыһыктыбаккаҕын үлэлии хамныы сылдьаргыттан киһи үөрэр уонна киэн туттар аны сыл былааҥҥын бу үлэлиирин тухары былааҥҥын сыллата куоһаран улууска да республикаҕа куруук инники күөҥҥэ сылдьаҕын эн үлэҥ хамнаһын олоҕун бүүс-бүтүннүү тыа хаһаайыстыбата сайдарын туһугар диэн ананар. Аха. Эн бу эйгэҕэ уонна бу үлэҕэ хайдах кэлбитиҥ туһунан өссө сиһилии сырдатарыҥ буоллар. Аҕам уопсайынан олоҕор кыараҕас буолан кэргэнэ уһуох буллаа дии. Аҕам бэйэтэ һылгыһыт. Ону олоҕор кыараҕас буолан миигин алтыш кылааһын үөрэнэн бүтэр бүт диэбитэ. Оттон өп, онно мин икки нактаах этаҕым. Ону көрөн, көрөн харайан отаҕым һылгыһыт уу этэ ыһылгыһыттаабыта. Ону тоҥон хатан кэлэригэр ас сылаас ас бэлэм буолан хааччыйар этим. Оннук. Уонна һылгытыгар ити уһуостаахтык үлэлээбитэ олотту биир күнү хайаабакка оттологу боругулдай диэни билбэттэр боҕо буоллаа дии. Билбэт этибит оччолорго. Оннук ити уобастаах түбүгэтин тухары уҥа сэттэ сыл үлэлээн кэлбитэ.
Эн ол аата аҕаҥ эйигин бу маннык дьаныардаах үлэһит буоларгар холобур буолбут, кини эйиэхэ сирдээн, эйигин сирдээн умсарынан бу тыа хаһаайыстыбатыгар сыһыардаҕа. Аҕам үөрэппитэ миигин.
Айыгын үөрэтээн такайан. Кыраттан э үлэттэн толлубат гына, тулуурдаах дьулуурдаах гына уонна ол өттө тиэрдиллибит былаан иһин охсуулаахтааххын диир этэ.
Онтон хас саастааххар суох буолбутай? Аҕа, аҕам мүһүбэ түөрт саастаахпар суох буолта. Күһүн бэйэтэ хаҥас толбу олоттоо дии сөп. Аҕамаһынан ону уолу остогуогу отаҕырбыт сөп. Оччолорго остогуогунан хайыыллар, урулуон уотах буолла, кэбиһиилээх от. Ону ол кэннигэр астарар, кэннинэн астарарыгар ол остуолбата тостон быарыгар түһэн быарыһы тиэн өлбүтэ. Оннук. Үрдэх хоссун. Хоссун үлэлии иһирдэкки онон аҕайах дэ. Иккиттэн ордук илиигэ киирэн баран өлбүтэ. Оннук. Онно Төһө бу да өлбүтүн иһин аҕабар үлэҕэ үчүгэйдик эппиэтинэстээхтик, тулуурдаахтык, дьулуурдаахтык үлэлээппэр аҕабар махтанабын. Кини үөрэтиитэ буолла дии. Билигин холобур тыа хаһаайыстыбатын күннээҕи үлэтин маннык кыһалҕаларын, ыарахаттарын туһунан туох баарыдай диэн баҕанаан кэллэххэ. Урут, урут Биһи үлэлиир кэммитэ ол урут буоллабыданнаатаа дии. Ту-ааттаах барыта-баара төкөөн ньөлбө оҥоһуллар этэ. Сиэчикэтэ, абыама, туох даҕаны барыта баар этэ. Билигин оннук буотах. Бурдугу таах кыратык хайаан биэрэллэр ынахха. Ытыштарынан тарыйа. Онон бүттэ. Билигин Өкөөн ньөлбө баар буолла, даяккалар ити хомуурускай ынахтартан үп ону ыга тигэр буоллаа дии. Онтон билигин билиҥҥи тыа хаһаайыстыба таһайдарыгар холобур туох тиийбэт диэханыгыный бэйэҥ? Отто куһаҕан буолар.
Бурдуктара да быста-быста кэлэр. От үтүө эбитэ буоллар, бурдук быстыбата буоллар, дайааккалар үүтү гыыбыттэрэ. Бурдуктар киирдэ быдан атын буолан эбиллэллэр. Ону бурдук бытаргыар быстан хаалар. Дайааккалар бары үлэлиир кыахтаах, үлэҕэ дьулуурдаах, тулуурдаах кыргыттар. Ол бэйэбин оҕо эрдэхтэриттэн бэйэбин кытта үлэлээн кэллэхтэр ити. Оннук. Билигин даҕаны күн аайы киирэ сылдьаҕын Киирэ баартыйа да киирэрим.
Баартыйа да киирбэтим. Оо, иһэр дииллэрэ буолуо. Эбээбит эдьиийбит иһэр дииллэр буоллаҕа. Төһө эрэ үөрэллэр кэллэххинэ уонна. Оннуттан бу үлэлиир кэмнэргэр хаамай өйдөөн хаалбыт түгэннэргин биһинин кытары үллэстиэҥ буолаары көрүдьүөс кэмнэр уопсайынан урут түгэн биһи икки пиэрмэттэн биирдии даякка түүнүн харабыллыыр этибит мария тимофеевна ефремева биһи кини дьаам ыстаартайымын туора ыстаартайы буоламмыт оруобуна биир түүн түөһэбит ону түөһ ото ытабыт буолла маннык биир орумут маннык биир орумут маннык Ону Дегоревне диир Тимофеевна аҥарбаппын. Дегоревне диир аҥарбаппын. Оо, дьэ тутуйан хаалбыт дии. Киис өтөллөрдүгүйдин дуу дии. Уһуктааспын уһуктааспын ынах өтөллөр дии диибин. эмиэ диэхтиир этэ бараххан.
Онтон Икки тыһыынча он икки сыллааххайын Кремльга дойдубут Сибэр түрөҕөр Москва куоракка Россия президиэнэ оччолорго Дмитрий Медведевтан улахан үрдүк наҕарааны тутан турардааххын дии. Бу туһунан кэпсииргэр көрдөһүм. Онно күтүөтүм куораттаах күтүөт Сергей Васильевич Максимов эппитэ үчүгэй баҕайытык сырытыннарбыт олопчу. Тэмин туга тэрбинэ ыйдар буоллаа дии. Онтон Дьэ, туох буолла? Уон икки сыллаахха «Эй, ол чыыһылабыт Маайа ыйга этэ». Дьэ, ол чиэстээһин буолла. Дьон бөҕө кэлбит, Арассыыйа дьоно лаах толору олоччу. Онно дьэ туттардылар миэхэ, ол Дмитрий Анатольевич туттарда. Уонна мин буоллаҕына, ити тугу этэҕин диэти, мин буоллаҕына онно урукку хотон буллабын. Өрдөөҥҥү сэттиэн икки сыллаахтыы туу хотон. Ону биһиги кыһалҕабыт, хотоммут куһаҕан диэтин икки быдан үрдэ таммалыы турар диэтим, ону эмиэ аһаҥ хотон наада диэтим. Ону ити икки таас хотону хайаатай дии, уталыппакка диэри биэри анаабыта. Оло уһаппакка туттуларда? Олоччу уһаппакка.
Сразу. Инньэн аммахтарым улахан, Дмитрий Анатольевич барахханыгар. бу билигин таас хотон бөҕө боҕу булла дии өр туруу буолла ол үрдэ тамал үрдэ хотон буолбатах оннук бээ була чэпчиир да буоллаҕа үлэлэригэр оннук эдэр үлэтэ да чэптиги илиилэрин аны улаппаттар урут этилиинэн булла көөнньөрбөлөрү ууларыы бары тилиинэн буолар этэ билигин илиинэн улаппаттар билигин ол туга оборудованиета барыта турар барыта турар тугунан ыыллар барыта баар Хотону мин туохпуна, ааппына. Аны үлэлиириҥ үлэлиир кэмнэргэр бу уопсайынан куоталаһыыны көҕүлээччи, өргө мүөтү дэлэтээччи буолаан буллаҕа дии. Үрдүк үүтү ыаһыҥҥа сирэй куоталаһааччыларга оройуоҥҥа аан бастакынан икки тыһыынчалаах кирбиини ылан үөрбүт көппүт түгэҥҥиттэн кэпсиэҥ дуо? Ити оройуон үрдүнэн этэ, онтон биһи кутуукап Михаил Никитич букуунньуктуун икки пятилетке что-то куоталаспыппыт. Улаатыҥ уот сыллыллаа диэн. Оннук. Ону хардырытаары бэйэбитигэр оттон бу алтыы бэрибиэккэлиибит сыл түмүгүн бэрибиэккэлииллэр таһаараллар түмүгүн онно кэлэ бара сылдьар этибит арыт кини кэлэр алтайга кини кэлэр уон сыл түмүөнүн барамын сулхаччыга Оннук наа үчүгэй майгылаах үчүгэй баҕайы элэккэ сүрдэ илиһит киһитэ бараххан бакуонньук уһуннук куотала сыппыт. Онтон аны истиҥчалаах илбиин ыларга диэн куоталаһыыта ээ туох ыҥырыы таһаарбытым эмиэ. Ол икки тыынчалаах илбиигэ элбэх доярка хайаабыта толкуз сопхуос аайытта элбэх доярка.
Ама Иван Иван Николай Иван Никитис кэрээҥҥин хайаабыта оннук куоталыгы муннуга диэн бириэрдэн диэн дым
оттон кэлин ол үс тыһынчалаахха ыҥырбыккар үс тыһынчалаахха ыҥырбыппар хайаатылар эдаар толуннулар быһылаахтык үөрдэн да ким даҕаны хайаабата мин бэйэм оттон үс тыһынча түүрдүөн үс килиэни ыгыбытым биирдиин ахта Оннук ити атын иһиггэ оннук оччону ыгыбыт, баччаны ыгыбыт диэн таххыбатаҕа хаһыакка. Уонна оҕолорум бараххаттар улаханыттан кыратыгар дылы диэбиккин уу госатта аҕалаан бары күүскүмү булбуттара. Госассыйа да оскуолабар иннинэ көөнньөдөбүн киирэн таһар. Мин алта чааска киирэн бараары көрсөбүн. Кузя таһан иһэр буолар. Оннук бука бары кыргыттар булааннаһыаҕын көмөлөһөн. Бары билэрбит курдук, эн эдэр көлүөнэҕэ бу кэнэҕэски ыччаттарга наставник быһыытынан дии билигин ыһыддьаҕын. Бу эдэр ыччаттары уопсайынан саха төрүт дьарыгар, бу ынах сүөһү иитиитигэр, көрүүтүгэр, үлэ мындырдарыгар эн хайдах кинилэри үөрэтэҕиний? Кистэлэҥнэргин кэпсээ. Бары бэйэбин кытта бииргэ үлэлээбит дьоннор. Онон онно ол чааһыгар баш улахан оннук күнүн маннык күнүн дэттэрдэттэр. Бука бары бэйэбин кытта бииргэ үлэлээбит дьоннор. Тыыста бука бары. Оннук. Онтон ат хаҥа кэлбит киһини холобур олох көрбөтөх киһиҥ. Ээ ол хаҥа кэлбит дайааккалары хайыыбын. Үөрэтэбин. Барытын көрдөрө. Ээ. Оннук күнүн маннык күн ити сыыһа. Итини ити сыыһа хайаатын игин диэ. Сэнэн доярка үлэтэ сүрдээх ыарахан буллаҕа дии. Ыарахан буолу.
Урут ыарахан этэ хөп. Ол көөнньө билэ иҥирдэх. Билин отто ынах бэйэтэ ол төрдүн холбоотохторуна бэйэлэри уулууллар. Көөнньө билигин уох буллаа дии. Бурдук ол быста-быста диибит курдук, ататалаа диибит курдук быста-быста кэлэ. Бурдугу табыгынатын бир. Көөнньө быһуох. Көөнньө билэхтэр ой үүппүҕүн ыахтар этэ кыргыттар. Сүүһү үүтэ тылыгар. Аа дии. Аха. айаҕынан буллааччы үһү. Бу үлэлиириҥ тухары хаамай маннык чугас бир коллега диэн уопсайынан били чугас доҕоруҥ, табаарыһыҥ, дьүөгэлэриҥ буолаллар буоллаҕа дии. Бука бары кыргыттар бары дьүөгэлэрим. Бары табаарыстарым. Хаамай маннык чугас киһиҥ холобур ити бу Мария Тимофеевна букунньук этэ хаамай чугас киһим. Кини биһи иккиэн бииргэ наар сылдьар этибит. Кини дьаам хотуна мин туораҕа туора ыстаастайаны үлэлээн кэллим. Отуттан тахха ыстаастайдаан кэллим. Билигин настаабынньык быһыытынан ирдиэҕим. Онтон бу холобур икки хот туохха сайылыкка арахсаллар дии. Аха, Дьаамнар уонна туоралар диэн онно маннык туох эмит кыракый куоталаһыы курдук эҥин Биатскитигэр баар дуу? Туораҕа туора дьаам икки сайылык Туора Дьаамыккардыгар икки пиэрмэ көрсүһэр этибит урут. Онно то көрсүһүөм бырааһынньыктык буоллахпыт бары түмсэ. Ырыа, тойук, күрэхтэһии бу буолар этэ. Билигин оннук уоҕа. Үчүгэй баҕай буолар этэ. Мин диэн куу кэтэрдэ маны икки биире Мотуруон Егоровну биире Давыдов Куоста икки өттүбүттэн тутан дьэ Эрэстэгээс гыннараллар этэ. Онну күрэхтэһиилэргин баар буолаллар этэ. Биир дьиэ кэргэн оҕолору курдук буолла. Оннук буоллахпыт дии да.
Ити хайылык туох көччүбэтэхпит ыраатта олоччу. Сир оттолоботохпут ыраатта диэххэ. Туораҕа эн баһайын аайы сайылык Ньукуолун күнүгэр ди курук тахсаҕын ди Ааһа. Ыраатта олордоҕун олох ырааттаҕа дии Оннук буолла.
Ааһа. Онту онно тахсыбатаххына тугуҥ эрэ тиийбэт курдук. Уу, дэриэбинэ хайылаан көрө иликпинэ, Оо, дьубаар.
оччо.
Тиийбэт буолла дии да. Онно бэйэм постояннай дьиэлээхпин игин. Онно Наһаа үчүгэй туора бараххан.
кыраһыабайа даҕаны, Наһаа онно үчүгэй аһа олорчу. дэлэгэйэ, М. онно сатаараҥын үрдүттэн Отонуҥ диэн дьэдьэниҥ диэн. Оннук ээ.
Аграфена Егоровна, үлэҥ туһунан сиһилии сырдаппыккар, кэпсээбиккэр махтанабын. Аны билигин эйигин кытары бииргэ үлэлии сылдьыбыт, билигин даҕаны үлэлии сылдьар коллегаларыҥ, доҕотторун, дьүөгэлэриҥ ахтыыларын көрүөҕүҥ уонна истиэҕиҥ.
Мин Аграфена Егоровналыын сэттэ уон алта аллаахтан үлэлээн саҕалаабытым кини онно старшай этэ. Эргэ тоора чукку хотоҥҥо. Онон наһаа үчүгэй наставник дианыыбын. Ыҥырык бэйэлэй биһиги кинини кытта үлэлээммит үлэҕэ элбэхтик үөрэппитэ. Уонна оччолорго буолла көөнньөрбөм оҕото, көөнньөрбөһө быдьаһыыта буолар этэ. Уонна хотон сыбаҕа баар этэ саамай ыарахан. Бии хаһан да штукатур мэлээр буолбатах курдук таахтар сирэйбитэ саах түһүөр дылы ону кэлэн үөрэтэр. Күндьэҕэ маннык туппаккын итинник тутаҕын. Ол онто ыла быһа кини сүбэтэ-амата биһиги баччааҥҥы ыллыы кини сүбэтинэн-аматынан олоробун диэн диэтэхпинэ сыыспатым буолуо. Уонна кини кыыһырар диэни билбэт наар үөрэ сылдьар киһи. Уонна кини аттыттан ханна да тэйбэппин сими сосед олоробун Даякылы дэбиэстэби биир буолар. Уонна наар ырыабытын Даякыл ыалдьыммыт дьэ куоталаһар этибит дии ырыабытыгар. Хаамай сөбүлүүр ырыата саныыбын төрөөбүт алааспын диэни татта даҕаны да уже мотор тыаһыга бэйэтэ баян курдук дьэ биһи дьоно иккиэн дуэттыыбыт даҕаны ол быһар атын ырыаны ыллаан ыллабыт ырыаны билэрэ элбэҕи бэт биһим аннаттан сайыны атаары атаарыы Ньукуолуну көрсүү диэн сир оттолооһуун диэн бу дьааннары кытары постоянно сидэрти билигин эбэбит сааһыран те ол сир оттолообот игин буоллубут Баҕарым этэ уһун үөлү, доруобай буоллут, курук үөлү көтө сырыттыт, кини баар буолла биһи дьоллоохпут. Мин тыһыынча тоҕус жүз сэттион түөрт сыллаахым манна күһүн кийиит буолан сүктэн кэлбитим. Онно Онто тиграфена Горумнана уоллаана детсадка үлэлии киирбитим онно кини оҕолоро ночной группаҕа хонуллар этэ Сарданата Саргыта олору билэр этим онно кини ферма даяркан үлэлиир диэн билэр этим онтон кэнники бэйэтэ буоллаана тохто кэлэн кытта миигин кытта билсибитэ мин Алтантан кийиит буолан кэлбиппэр кини эмиэ бэйэтэ Алтантан төрүттээх буолан кэлэн миин кытта кэпсэттээн ити мин эмиэ Алтантан кийиит буолан кэлэн манна олоробун диэбитэ онто ыла билсэбит онно онто ыла кэпсэтэбит арааһы барыта сүбэлиир онно күүс-көмө буолар этэ уоннаттан детсадтар биһиги тугу кытта фермалар кытта шефтэһэр буоламмыт наар онно бараммыт солбуйар этибит. Ону холбуйа киирдэхпитинэ онно кини эмиэ отон үлэтигэр маннык саа отон үлэлиирин көрдөрөр, онно сүбэлиир, көмөлөһөр игин ити үрдээх бойобуой эрчимнээх баайда хамсанар игин хоһун хорсун баайа Дьукаахта соседтыы олоробут, эн мин дэсиһэбит. Кини хэ баҕа санаан тыа курдук үөрэ-көтө олохтон дьоллоно сылдьарыгар баҕарабын.
Аграппина Егоровнаны олох кыра дьахтыттан билэбин, тоҕо диэтэххэ Мин төрөппүттэрим киниэхэ кини старшайдыы бирээммитигэр үлэлии сылдьыбыттара. Бу же туора же фермаҕа онно буоллаҕына биһи ити олорор дьиэтин таһыгар ортоку дьиэҕэ соседка олорбуппут. Ол онтон билэбин арыгы географияны Горовнаны оҕо Оҕо анньаантан бу алааска оонньоон көрүлээн кэнсиэрин бөҕөтө көрдөрөр этибит төрөппүттэрбитигэр. Ол онтон ыла билэбин мин аграфена ити тоҕуһун алта халтан күн бүгүҥҥэ дылы почти миэхэ старшай ити үс сылланара өттүгэр дылы старшайына сылдьыбыта. Онтон билигин была наставник буолан олорон. Ыстаарсыйан миэхэ туттарбыта оҕом туора ферманы кыра эрдэҕиттэн билэр, хайыыр, үлэлиир туора фермаҕа, онон оҕобун, оҕобор бу ферма баарын тухары оҕом оттон старшайдаан бэйэм уҥуохпун хатаран старшай буолан хааллын диэн тыл хайаан көтөҕөн биэрбитэ старшайын оттон аграфена егоровна старшайдыыр эрдээнэ оттон конечно үлэ туоҕун түбүгүн ирдиир этэ үчүгэй этэ ол иһин сүрдээх Үчүгэйдик саныыбын Аграфена Ивановна атын кини характера сүрдээх амнаҕас, сүрдээх элэккэй. Киһини кытта сүрдээх үчүгэйдик кэпсэтэр, көрдөөх-нардаах, күлсэн-салсан, дьээбэлэһэн, күн бүгүҥҥээн уотун бииргэ үлэлии сылдьабыт. Бэ манна аттыбытыгар баара биһиэхэ бу эдэр хаалар дьоҥҥо аттыбытыгар сыһыан оҥо буолара сирэйин хараҕын көрдөрө сылдьара сырдааҕа үчүгэй курдук оттон мин кини ийэм курдук саныыбын географияны көрөр наабаҕарыам этэ туһун дьол өссө уһун дьоллоох олоҕу доруобуйаны

киттэ аһон тоҕус сылга диэри бииргэ үлэлэһэппит мин туораҕа дояркалаабытым онтон оҕолонон олорон бараммын дьаамҥа тахсыбыт агриппина егоровна үлэлиирбит тухары дьүөгэ аадьый майгылаах курутун үөрэ-көтө сылдьар хаһан да кыыһырбытын көрбөтөҕүм Ону маны сүбэли саҥа бүтэрэн, ону бүтэрэн бараммыт доярка диэни билбэт оҕолор тахсыбыппыт онно сүбэлиир этэ. Хайдах ырга, бырааһынньыктары барыта мин бииргэ ылар этибит. Хас бырааһынньык аайы коллективынан ылар этибит. Наһаа биһиэрэ этибит. Син оҕолор этибит. Агриппина наһаа үчүгэйдик саныыбыт постоянно биһиэхэ билигин даҕаны кырыйдар даҕаны постоянно кэлэн ахсыыр да киирэр исписэ киирбэтэх күнүгэр суохтугут аҕай тоҕо киирбэтэ эбээбит диибит эбээбит диэн ааттыыбыт олох уонна киирдээни үөрэбит аҕай эбээбитин дьүөгэбитин коллегабытын Агриппина форумунан үөрүүлээх төрөөбүт күҥҥүн истинник эҕэрдэлиибин. Өссө даҕаны күүс-көмө, сүбэ-ама буола сылдьаргар доруобай буол, олох ыалдьыма. Графена Егоровна биһи били киһини билиэхпиттэн диэбиккэ биһи оскуоланы бүтэрбититтэн ыла кини наставник, старшай быһыытынан туораҕа үлэлиирдэ. Онтон ыла биһи үлэлии тахсыахпытыттан билэбит, Уонна кини улахан кыыһа Мария Юрьевна биһини кытта бииргэ үөрэммитэ. Иннэ гынна Аграфена Егоровнаны наһаа үчүгэйдик саныыбын уонна киниэхэ махтанабын. Кини уопутуттан биһи элбэххэ үөрэннибит. Этэҥҥэ баччааҥҥа түөрт уонча сыл тухары сүтүүгэ уҥанан сылдьабыт. Аграфена Егоровналыын биһи Урук сылын аайы кэриэтэ санаторийдарга Мария Тимофеевна им буолан наар сынньанар этибит. Көрдөөх түгэннэрбит элбэхтэр. Наар сир ортото диэн көрсөр этибит. Онтубутун булланна аата уларыйа сыһан суол ортото им буола аспыттаах иһин оннун онтуппутун наар ахтабыт суол ортото диэбиккин сир ортотугар наар икки ферма көрсүһэр идэлээх этибит кини төһө дааны кырыйдар олорбот күн аайы эмиир хотонугар киирэ турар онон олох өйдүбэккэ өссө даҕаны күүс-көмө сүбэ-ама муола эбит
Бу аан дойдуга Айыттан айдарыылаах, Таҥараттан бэриллиилээх алаһы дьиэ толлор тутааҕа күн-күбэй ийэ буолар. Аграфина Егоровна эн олох дьолун толору билбит биэс уол, алта кыыс оҕолоох, отут иккис сиэннээх, сүүрбэ аҕыс хос сиэннээх герой ийэҕин. Он биир оҕо эттэххэ даҕаны түбэҥ үлэ быһыгар барыларын иитэн кинилэри көрөн-истэн харайан бу атахтарыгар туруорар манан аҕай буолбатах буоллаҕа бу эн хайдах үлэни кытары дьүөрэлээн оҕолоргун ханнык да үлэҕэ сирдэрбэт үтүө үлэһит буолалларын хайдах ситистиҥ диэн маамаларын уопутун батыһаллар буолла дии үлэлиирин хайтан үлэлиирин көрөр тагырыттахтара дии Онно били уон биир оҕо диэн элбэх быллаа дии. Ону хатар дьиэтэргэ күҥҥэ иккитэ килиэп оҥорор этим. Үрдэ олугун илиистээхпин. Ону сарсыарда эй күнүскүн акка таххам сарсыарда мэрийэн киирэбин. Оттон сарсыарда үлэбиттэн таххама буһарабын. Оттон киэһэ үлэбэ киирэрбэр мэһийэбин. Киэһэ ол уот бүттээни иккис илиисин буһарабын. Оҕолор тута сылдьан таххабар бастык буолбут кириэмэм аһарын бүтэрбит буолаллар. Сиибит тобоҕо буолаллар. Сиэн сиэн диибин. Кылаастыы арыы арыы кылаас крепка арыыларын уурама арыыларын уулдаран иһэн ол тобо буолар этэ.
Бэйэ-бэйэлэрин көрсөһөр тахтар. Бэйэ-бэйэлэрин ээ улахан таһаҕалаан кыраларга дылы Тугуга сөгөрдөөдү бастагытын. Онтон маайыс оннук оннук бэйэбитин көтсөн көтсөн көтсөн. Кэлбит оҕолор. Онтон кэргэниҥ туһунан эмиэ кэпсиириҥ буоллар. Кэргэним Юрий Иванович Сутаков трактористыыр этэ. Үтүгэй үтүө майгылаах, эреккэй, дьоҥҥо сыһыана үчүгэй. Чөккүн киһитэ этэ уопсайынан. Түөртэн тоҕус олорбуппут биэһэммытын аҕайах иккиэй батахпыт. Ааһа. Оннук үстүгүн инсуллаабыта. Инньэ гынан эрдэ бараахтаабыта. Убаастабылла Аграфена Егоровна эйигин өссө төгүл аҕа уон бес сааскынан туолбуккунан эҕэрдэлиибит. Киһи үлэһит, герой ийэ быһытынан эн эдэр көлүөнэни иитиигэ, үөрэтиигэ тус бэйэҥ үлэҕинэн, олоххунан үтүө холобур буолаҕын. Үрүҥ илгэни үрүйэлии сүрүгүрпүт туруу үлэһит киһиэхэ эһиэхэ үлэ бастыҥар, сүгүрүйэн, махтанан туран баҕарабыт эйиэхэ булгуруйбат тулууру, дьулууру, эйигин кытары өрүү өрөгөйдөөх үтүө майгы, айар тобулар хотуулаах хорсун санаа аргыстастын. Бу хандаархай сайыҥҥы дьоһун күн эн бастыҥ иэйиигин уһугуннардын, инникигэ эрэргин эптин, дьолу уонна этэҥҥэ буолууну бэлэхтээтин, бар дьоҥҥун үөрдө-көтүтэ, уһуннук, дьоллоохтук сырыт. Уонна бүгүн эйгэ биэрии студиятыгар биһиэхэ бүгүн кэлэн ыалдьыттаабыккар махтанабыт. Бүгүҥҥү төрөөбүт күҥүнэн эйиэхэ бу хибэкки дьөрбөтүн туттарарбын көҥүллээ уонна өйдүү-саныы сылдьаргар диэн бу эйгэ биэрии фирменнэй чааскытын туттарарбын көҥүллээ. Бар дьоммор баҕарабын кытаанах доруобуйаны, үлэлэригэр үрдүк ситиһиини, үлэлэригэр үөрэхтэригэр уонна уһун дьоллоох олоҕу баҕарабын. Эн эппит тылларыҥ баҕаһынааларын хайаан даҕаны тиийиэхтэрэ, дьоҥҥо үтүөнү кынаттыахтара диэн эрэнэбин. Оннуттан манан бүгүҥҥү биэриибит түмүктэнэр. Күндү көрөөччүлэрбитигэр, истиҥ истээччилэрбитигэр махтанабыт. Дойдубут үрдүнэн буола турар